سڵاو هاوڕێیان من پشتیوان بابەکر لە زیرەکە و لەگەڵتانم. لەوانەی پێشووە بە شێوەیەکی کورت باسی ئەوەمان کرد کە چۆن ستەیتمێنتی سەلەک بەکار بێنین. لەم وانەیە بە شێوەیەکی وردتر ئەچینە ناو ئەوەی کە ئێمە ستەیتمێنتی سەلەک بەکار بێنین. ئەم ستەیتمێنتە واتە ستەیتمێنتی سەلەکت لە ناو زمانی ئێس کیوێڵا بە کوێری ناوبرد. بۆچی ئێمە بە بەم ستەیتمێنتە ئەڵێین کوێری لەبەرئەوەی ئەم جۆرە ستەیتمێنتە جۆرە پرسیارێکە، پرسیارێکە ئاڕاستەی دەیتابەیسەکەیەکەین تاوەکو وەڵامێکمان پێ ببەخشێ، ئەو وەڵامەی کە لە ئەنجامی ئەو کوێرییەی نووسیومانە ئەماندرێتێ زانیارییەکە لە دەیتابەیسەکەی کە تۆمارمان کردووە وەریئەگرین. ئەو کوێرییەی ئەینووسین بەو جۆرە ئەینووسین کە ئێمە پێویستمانە دەیتایەک یاخود زانیارییەک لە دەیتابەیسەکە وەربگرین. بۆ نموونە ئێمە ڕەنگە پرسیارێکمان هەبێت کە بمانەوێت زانیارییەک وەربگرین لە دەیتابەیسەکەوە، ئێمە لە ڕێگەی نووسینی ئەم کوێرییەوە زانیارییەکەمان دەست دەکەوێت. تۆ وەکو دەیتا ئەنالیستێک، وەکو دەیتا سایەنتستێک لە سەدا هەشتای کارەکانت بریتییە لەوەی کە چۆن ستەیتمێنتی سەلەکت بەکاربێنی و زانیاری لە دەیتابەیسەکەتەوە وەربگری، بۆیە تۆ وەکو دەیتە ئەناڵستێک و وەکو دەیتە ساینتستێک پێویستە زۆر شارەزا بیت لە دروستکردنی ئەم جۆرە لە ستەیتمێنت و بتوانی وەڵامی ئەو پرسیارانە بەدەست بخەی کە ڕەنگە هەتبێت و هەندێک لەم ستەیتمێنتانە ڕەنگە ئاسان بن بەڵام هەندێکیان زۆر قورس و ئاڵۆزن بۆیە ئێمە لەم کۆرسەیا لێرە بەدواوە بە وردی ئەچینە سەر ئەوەی کە جۆرەکانی سەلەکت ستەیتمێنت چۆن بەکار بێنین و چۆن بیان نووسین. بێگومان ئێمە لە ئاسانەکانەوە دەست پێ ئەکەین تاوەکو ئەگەینە سەر ئەوەی کە قورسترین و ئاڵۆزترین جۆرەکانی سەلەکت ستەیتمێنت بنووسین. ئێمە لەوانەی پێشووە دیتابەیسەکەمان کۆنێکت کردووە، ئێستا تەنها ئەوەمان لەسەرە کە کوێریەکە بنووسین. ئەگەر بمانەوێت هەموو ئەو دەیتایە ببینین کە لەناو یەکێ لە تەیبڵەکانا هەمانە.

وەکوە بینی ئێستا ئەگەر باسی کوێرەکەمان بکەین ئێمە ئەتوانین ئەم کوێری کە ئینوسین بە سەمیکۆڵن کۆتایی پێ بهێنین بەڵام ئەگەر سەمیکۆڵنەکەش نەنووسین ئێمە گەر ڕەنی بکەین بە هەمان شێوە هەمان هەمان ئەنجامان دەسەکەوێت بەڵام ستانداردی نووسینی کوێریەکە ئەوەیە کە ئێمە بە سێمی کۆڵن کۆتایی پێ بێنین. یەکێکتر لەو شتانەی هەمانە لەم کوێریەیە بریتیە لەم ئەستێریسکە. دەتوانین لە بری ئەم ئەستێریسکە ناوی هەموو ئەو کۆڵنانە بنووسین کە ئێمە لە ناو دەیتابەیسەکەیان هەمانە. بەڵام ئەم ئەستێریسکە شۆرتکەتێکە بۆ ئەوەی کە بە دەیتابەیسەکەمان بڵێین هەموو ئەو کۆڵنانەمان بەتێت کە لە ناو دیتابەیسەکە هەیە. وەک وتمان ئەتوانین لە بری ئەمە ناوی کۆڵنەکان بنووسین. بۆ نموونە ئەگەر بمانەوێت چەند کۆڵنێک لە دیتابەیسەکە هەڵبژێرین، لاست نەیم لەگەڵ تەمان بە کۆما بێت جیای بکەینەوە، ئیمەیڵ، سەلێکت ی کوێریەکەمان ئەکەین و ئەکسکیوتی ئەکەین. ئەو زانیاریانە لە ناو دیتابەیسەکە تەنها ئەوەمان ئەیاتێت کە ئێمە لێرەیان نووسیومانە، لاست نەیم واتە کاڵنی لاست نیم لەگەڵ کاڵنی ئیمێڵەکە ئێمە گەر بینەوە بیکەینەوە بە ئەستریسکەکە بۆی هەموو زانیارەکە ببینین دەبینین کە ئمە ئێستا هەموو زانیاری ناو دیتەبیسەکە دەبینین ئێمە ئێستا لە ڕێگەی نووسینی ئەم کوریۆ بە دیتەبیسەکەمان وتووە هەر زانیاریەک لە ناو تیبڵی ئیمپلویس هەبێت پیشانمان بە ئەی چی ئەگەر ئێمە بین بڵین ئەگەر لە دیپارتمنت نەیمان

دەبینین کە لێرە ئێمە تەنها ئەو زانیاریانە ئەبینین یاخود هەموو ئەو کەسانە ئەو ئیمپلۆیانە ئەبینین کە لە دیپارتمنتی سپۆرتسا ئیش ئەکەن ئێمە چەند ڕکۆردمان بۆ گەڕاوەتەوە سی و چوار ڕکۆردمان بۆ گەڕاوەتەوە ئێمە ئێستا باسی ئەومان کرد کە زۆر گرنگە ئێمە ئەمانە بە کەپیتەڵ بنووسین ئەم وشانەی کە لە ناو زمانی ئێسکوێڵایە بە کەپیتەڵ بینووسین وەکو سەلەکت فرۆم وێر بەڵام ئەگەر ئێمە بە کەپیتەڵیش نەینووسین هیچ گرنگ نییە، واتە هیچ لە مەسەلەکە ناگۆڕێ، بۆ نموونە وێرەکە بەم جۆرە ئەنووسین یاخود بەم جۆرە ئەینووسی. ئێس کیو ئێڵ ئەتوانێت بیخوێنێتەوە، ئێس کیو ئێڵ ئەتوانێت ئەم زمانە بخوێنێتەوە و لێی تێبگا، بەڵام ستانداردەکە بریتییە لەوەی کە ئێمە بین وێر بە کەپیتەڵ بینووسین، فرۆم بە کەپیتەڵ بنووسین، سەلێکت بە کەپیتەڵ بنووسین، ئەگەر ئیمپلۆییز، Employees، ناوی تەیبڵەکەمانە بە کەپیتەڵ بینووسین یان بە سمۆڵ بینووسین هیچ گرنگ نییە ئەتوانێت زمانی SQL لەو تێگا تۆتوانێت بیخوێنێتەوەو هەمان دەرەنجامت باتێ بەڵام ئەو دەیتابەیسەی کە هەمانە و ئەو دەیتایانەی کە لە ناو دەیتەبەیسەکەمانە کەیس سێنسیتڤە واتە ئەگەر ئێمە بێین لە جاتی سپۆرتس کە سپۆرتس پیتی یەکەمی بە کەپیتەڵە لە ناو دەیتابەیسەکەمانا وەکو دەیبینین لێرەیا ئێمە بین بە سمۆڵ بینوسین ئەو کاتە کاتێک ئێکسەکیوتی ئەکەین هیچ زانیاریەکمان نایەتێ لەبەرئەوەی هیچ زانیاریەک لە ناو دیپارتمێنت نەیمانیە بە ناوی سپۆرسەوە هەڵەت پیشان نایە ئیرۆرت نایەتێ لەبەرئەوەی زمانی ئێسکویەڵەکەت ڕاستە بەڵام ئەو دەیتای کە نوسیوتە لە ناو دەیتە بەیسەکەتا بەم جۆرە نیە واتە سپۆرتس بەم جۆرە نەنوسراوە ئێسەکەمان کەپیتەڵە کاتێک یەکینەوە بە کەپیتەڵ دەبینین کە زانیاریەکەمان بە هەمان شێوە ئەداتەوەو سی و چوار ڕیکۆردمان بۆ ڕیتۆرن ئەکا. ئێمە ئەگەر ئێستا بیر بچینە سەر ئەوەی کە ئێمە چۆن چات جی پی تی بەکار بێنین،

دەبینین ئەگەر ئەمە کۆپی کۆدەکەمان بکەین ئەچینەوە ناو پۆستگرێس کوێڵەکەمانەوە دەبینی کە هەمان کوێری داوا پێمان ئێمە وتمان گوێر کلۆزیشمان بەکارهێنا کە بریتە لە وێر دیپارتمنت

دەبینین کە هەمان دەرئەنجامی یاوە بە ئێمە، هیچ هەڵەیەکی نەکردووە. وەکو وتمان زمانی ئێس کیو ئێڵ زمانێکی ئین کەیس سێنسیتیڤە، بەڵام تۆ وەکو دیڤلۆپەرێک، وەکو کۆدنووسێک زۆر گرنگە کە ستانداردەکانی ئێس کیو ئێڵ جێبەجێ بکەی، نەک تەنها لە نووسینی کۆدەکەیا، بەڵکو لەوەی کە هەریەک لەمانە دڵنانێکی سەربەخۆیا بن ڕەنگە تۆ کە ئەگەر لە کۆمپانیایەکا ئیش بکەی تەنها تۆ ئەم کۆدە نابینی بەڵکو چەند کەسێکی تر ئەم کۆدە ئەبینن تۆ ڕەنگە لە کۆد لەو کۆدە تێبگەی کە خۆت نووسیوتە بەڵام کەسێکی تر تێناگا بۆیە زۆر گرنگە ئەم کۆدانە بە شێوەیەکی ستاندارد بنووسرێت بۆ ئەوەی هەموو کەسانێک کە لەگەڵ تۆیا کارەکەن بتوانن لەو کۆدە تێبکەن کە تۆ نووسیوتە ئێمە سا چەند جۆرێک لە نووسینی سەلەکت ستێتمنتمان تاقی کردوتەوە جۆرێکی تر لە نووسینی سەلەکت ستەیتمێنت هەیە کە بریتییە لەوەی کە ئێمە ئەگەر لە دیپارتمێنت نەیمە، ئەگەر ناوی دیپارتمێنت نەیمەکە بە تەواویش نەنووسین، ئەوە توانێت هەمان شتمان بۆ بگەڕێنێتەوە. بۆ نموونە با ئێستا کودەتاکەی بکەینەوە select all from

ڕیکۆردێک هەبوو کە بە ORT تیا بوو بۆمان بگەڕێنەرەوە سەلێکتی یەکەین سەلێکتی کوێرەکەمان ئەکەین و ئێکسێکیوتی یەکەین دەبینیت کە هەمان دەرئەنجامی یاوە بە ئێمە لێرەشە ئەگەر ئێکسێکیوتی بکەین و دیسانەوە هەمان دەرئەنجاممان هەیە کە بریتە لە سی چوار کاڵم لە ناو کاڵمی دیپارتمنت نەیما ڕەنگە ئێمە نەزانین کە بۆ نمونە ئەم دەیتایە چۆن نووسراوە ئەگەر بە کەپیتەڵ بێ یاخود نا واتە پێڵێن ئەگەر لە دیپارتمێنت نیمە دەیتایەکمان هەبوو ئەم کارەکتەرانەی تیابوو ئۆ ئارتی بۆمان بگەڕێنەرەوات و پیشانمان بە ئێمە چۆن ئەمە بە چاچپیتی بڵین چ فرۆمتێک بە چاجپیتی بڵین تاکو بتوانێت ئەمەمان بۆ بنووسێت

OMP، هەمان شێوە بە هەمان شێوە بۆی نووسیوین هیچ هەڵەیەکی تیا نییە، دەبینیت کە هەموو ئەو زانیارەی بۆ گەڕانینەوە کە دیپارتمێنت نەیمەکەی کۆمپیوتەرس زۆر زۆر تەواوە چات جی پی تی هیچ هەڵەیەکی نەکردووە هەڵبەت نووسینی پرۆمتەکە زۆر گرنگێک تاوەکو چات جی پی تی بتوانێت کۆدێکی دروستت بۆ بگەڕێنێتەوە ئێمە ئێستا دێین کۆڵنێکی تر تاقی بکەین تاوەکو بتوانین زانیاری لێ وەدەست بێنین کۆڵنێک کە ژمارەی تابێت بۆ نە سالار بووی سالاری ئێمە ژمارەمان هەیە سلکت ئۆڵ فرۆم ئمپلۆییس وێر

ئێمە هەموو ئەو ڕیکۆردانەمان بۆ گەڕایەوە کە موچەکەیان لە سەرو سەد هەزارەوەیە ئێمە ئەگەر بێین بنوسین یەکسان بێ بە سەد هەزار ئەو موچەیەمان بۆ بگەڕێنێتەوە کە یەکسان بێ بە سەد هەزار ئەگەر ڕەنی بکەین دەبینی کە هیچمان بۆ نەگەڕایەوە واتە هیچ مۆزەفێکمان نییە کە موچەکەی یەکسان بێ بە سەد هەزار با بێین ئێمە

هەڵبەت پێویست ناکا کاتێک تۆ چاتێک لەگەڵ چاتجیپیتی ئاکەیتەوە ئەو ئەوەی پێشتر ئەبینێت ئەوەی پێشتری خەزن کردوە واتە ئەزانێت کە ئێمە پێشتر گفتوگۆی چیمان کردوە بۆیە پێویست ناکە هەموو جارێک پێ بڵێی ئێمە ئەم تەیبڵەمان هەیە ئەم کۆڵمنانەمان هەیە تەنها جاری یەکەم پێڵیت دواتر ئەم گفتوگۆیە بەردەوامی ئەبێت ئەو لە هەموو گفتوگۆیانەی دواتر تێئەگا و ڕەبتیئەکاتەوە بە ڕابردووە. بە چات جی پی تیمان وت کە ئێمە کۆڵنێکمان هەیە لە ناو تیبڵی ئیمپڵۆییس بە ناوی سالەری و ئەمانەوێت ئەو موچانە بگەڕێنینەوە کە گەورەترە لە سەد هەزار، واتە موچەی ئەو کارمەندانە پیشان بەین کە گەورەترە لە سەد هەزار. ئەبینیت کۆدەکەی بۆ نوسین، کۆپیئەکەین ئەچینەوە سەر PostgreSQL، پێستیئەکەین Select All From Employees where salary گەورەترە لە سەد هەزار دەبینیت هەمان کۆدی بۆ نووسیوینەتەوە بەبێ هیچ هەڵەیەک زۆر باشە هاوڕێیان ئێمە لەمانەیان بە شوویکی کورت باسیەوەمان کرد کە چۆن چەند جۆرێکی جیاوازی سلکت ستیتمن بنووسین بە یارمەتی چات جیپیتی هەڵبەت دیسانەوە باسیەکەینەوە کە نووسینی پرۆمپتەکە زۆر گرنگە تاوەکو چاجیپیتی لە تۆ تێبگات و بتوانێت ئەو دەرئەنجامت باتێ کە تۆ پێویستە واتە ئەو کۆدەت بۆ بنووسێ کە تۆ پێویستە سپاس بۆ گوێکردنتان لەوانەکانی داهاتووە